Исәннәрмесез? Әссәламә галәйкемнәр, газиз татар халкы. Сезнең игътибарыгызга яңа эксперименталь тапшыру. Без Нурбәк белән, Нурбәкне һәммәгез дә беләдер, Аллага шөкер, Нурбәк белән сезгә яңалыклар укыячакбыз. Ну, киттек мы, карыйбыз мы дөрбәк. 25 миллион сум урлап качкан Луиза Хайруллина белән аның иренә карата тикшерү эше төгәлләнгән. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, алай түгел. Э, синең кебек һәркем дә укый ала. Әйдә, без әз генә җанландырабызмы соң әлеге тапшыруны? Эксперименталь рәвештә дидек бит инде, әйме? Әйдә, нәрсә дә булса эшлибез. Беләсеңме нәрсә эшләргә? Беләбез, әлбәттә. Безнең монда биремнәр бар. Э, кадерле тамашачылар, үзегез күрәсездер, монда дүрт э, бит бүленгән шулай безнең, дүрт өлешкә. Һәм дә инде э, бу бүленгән өлешләрдә безнең биремнәр бар. Нинди биремнәр икәнен сез хәзер үзегез күрерсез. Тартып чыгар Нурбәк. Әйдә.
Бабай кебек. Бабай кебек укырга.
Ага.
Салават шәһәрендәге банктан 25 миллион сум акча урлап качкан кассир Луиза Хайруллина һәм аның иренә карата ачылган җинаять өчен тикшерү тәмамланды. Хәзер Луизаны 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итеп 1 миллион сумга штрафка тартырга мөмкиннәр. Шундый шәп укыдың, бабаем. Бабаем, шәп укыдың. Штрафларны түләмәүче йөртүчеләр машинасыз калырга мөмкин. Ә, биремне тартып чыгарам. Әйт әйдә, кем кем кебек?
Порно актер кебек укырга кирәк. Юху!
Киттек. Юк иде юлда тиз йөрергә. Әмма штрафларын түләргә теләмәүче йөртүчеләр белән көрәш юлын тапкан. Тагын суд приставлары һәм федераль салым хезмәтләренең бердәм базасы кагыйдә бозучыларны вакытында ачыкларга һәм аларны тиз-тиз арада җаваплылыкка тартырга

Нинди бабай икән әйтелми, шуңа күрә ни нитмәгез, ачуланмагыз безгә.
Тәтеш районында яшәүче психик тайпылышы булган бер ират полиция хезмәткәренә сәнәк белән ташланган. Так, стоп.
Хәзер инде биремне тартып чыгар. Әйдә. Мә. Микки Маус кебек укырга. Микки Маус ничек сөйләшә әле ул? Пипи, пипи, эй, сәлам бирбә. Полицейскийны күргәч, сәләк тоткан баш кисәр аның хезмәт машинасының көпшәкләрен тишкән. Аннары ул участковыйны үзенә ташланган. Бәхеткә, хокук сакчысы борылып өлгергән һәм сәнәк машинага эләккән. Полиция хезмәткәре кисәтү ясап, һавага салкын коралыннан аткан. Ә? Салкын коралыннан атып буламыни? Я, а, яра алган баш кисәр хастаханәгә озатылган. Әлеге хәл буенча тикшерү бара. Ничек салгын коралдан атып була? Салкын корал ул бит холодное оружие. Ну, ә бит огнестрельный булырга тиеш. Англистрельный ут коралы.
Ут коралы, әйе.
Без алга таба дәвам итәбез һәм инде биремне алам. Давай алдым, күрсәтмим, син укыйсың. Фирдус э, Тямаев кебек укырга кирәк.
Давай укып карыйбыз. Дәүләт тагын 50 мең акча бирмәкче ди. Фирдүс, мишәрме?
50. Ой, да, мишәр. Ой, 50. Әйе, бу там әле. Спорт белән шөгыльләнүче балалары булган әти-әниләргә һәм опекуннарга 50 мең сум күләмендә пособие бирелү ихтимал, сайра сайра сандугач. Әлеге закон проектын Россия Федерация спорт министрлыгы әзерләгән дип яза утыру. Утыру ру сайты. Дама, да.

Бляхамух мимит Фирдус. Мимит парадис түгел бит инде, ләкин не? Нәрсә дә булса. Син әле Фирдус Тямаевның кем икәнен беләсең хит мин. Аның кем икәнен дә белмим. Фирдус кем соң? Ну,
не. Не, пародия стасы. Пародия стасы?
Юк инде җырчы.
А, җырчы. А, не? А, Ну, мен тек эстраданы бик күзәтеп бармыйм шуңа күрә. Белмим. Блин, моныка Фирдус күрсә. Фирдус күрсә, беләсең нәрсә, Фирдус күрсә именно моны, сиңа бер нәрсә дә булмаячак. Бе бе бе бе бе. Э, ну, ну, Гафу ит инде, мин белмәдем синең кем икәнен. Э, Әйдә танышыйк. Э, здорово.
Здак. Здраво студентейма. Роберт Нурбек һәм Фирдус. Нурбек һәм Фирдус.
Нурбек, Фирдус һәм Роберт.
Әйдә бер тапшырасың.
Әйдә. танышырбыз.